Speaker, Vawiinah hian kan Minister te pahnih an thawhthat avanga lawmman dawng thei ve ve te demand kan han sawi hi a lawmawm ka ti a, anmahni leh an thawhpui te zavai chunga lawmthu ka sawi a ni. Tin, kan debate quality a tha viau in ka hria a, a bik takin bjp Group Leader, Doctor pawh chu a rawn tih dan kha a quality a sang ka ti a, a lawngawm ka ti khawp mai a ni. Hei Sawhthingah bawk han tan ve ila, sorkar tirh kuma kan flagship programme han tan nghal mai kha kan ni a, kan hu phur viau a. Khati laia kan Agriculture Minister Pu Pi Sia Thintlang lama SCC Centre a han tlawh chu Hreawm hi a ti khawp a, Kawng tluanin ka rawn tawngtai hawng a, khami ni ang tlua ka tawngtai tam kha lo awm lo nia tia chuti khawp chuan an tang tak zet a. E, tunhma khan duh loh deuh mai kan neih chu Agriculture Products Prohibition of Movement Order nineteen ninety nine kha a ni a. Khami dan tlawh chhan khan kan sawhthing kha monopolise a ni tlat a, Bangapa Sundar a leh khan thangkhat lian zet mai man tlawm deuh khan a lei a, a sirah aiawhto a lei duh pawh ding ve reng mah seng sorkar khan permit a pe ve miau lo va, chuvang chuan competition a awm thei lo va, a man a sang thei bawk lo va, kan farmer te an re thei ngawih ngawih a ni. Tichuan, khati lai khan Pu Lalchhan hi hmasai lo CIPC hotu pa khan tiang hrim hrim a tia High Court ah a zuk khing a. High Court khanin e sawhthing leina permit hi lo pe ve ro tiin sorkar kha order a pe a. Ret sang zawk fe in vaireng te an lak hawl ve amarawh chu kan sorkar ngei khan an cancel sak leh ta mai a. ZNP kan nih lai kha nia, a party ang hian i deal ve mai ang permit hi. Kan lei mai tur a ni kan tia a hlawk riau khan kan hria a, mahse min pe thei lo va. Tichuan Hmeithai Association te pawhin theihtawp an han chhuah a, ret sang zawk a hralhna an hre reng chung khan sorkar bawk khan a dal tlat a. Kan Synod-ah hial khawmpui minute-ah lo lutin Synod hian sawhthil ngar ket zawng rawh se tiin mithiam pathum a tir thlah a, chumite report pawh chu Zoram khawvel kha tih lai hriatah khan pho chhuah a ni a, a ret a that dan engkim kan hria a ni. Khatianga sorkar inrawlh kha inrawlh dan tha lo a ni a, chuvang chuan kan inrawlh miah loh khan vaiho an inthurual si a. A ti rah to deuhin an rawn lei a, a ret a ṭhan te an cho sup sup a, kawng sirah bag an tiang ur a. Tichuan ruah a rawn sur ṭhan a, a ṭawih mai dawn si laiah khan ret a awm lo an ti leh thut a. Tiang chuan a ṭawih ai chuan tiin tlawm deuhin an nam liam leh a, khati hrim hrim khan kan kan kawng a kham thlawn a, kan kut a durh thlawn a, kan thlan a far thlawn ṭhin a nih kha. Chuvangin sorkar inrawlh hi ṭul kan ti a, amaherawhchu kan inrawlh dan erawh chu, A man tlahniam tur ven chiah a minimum price fix hi ni mai seng kan ti a, kan han ti ta a, tunah chuan hei hmun phiah te pawh a rate a lo that chuan kan inrawlh a ngai ta reng reng lo va, amaherawh chu a rate kha a tha reng thei lo ngai thei a, thla tin khan a danglam thei a, kum tin khan a danglam thei bawk a, a chhiat ber kumah pawh sorkar hi in market ah kan tang dawn a heti zawk hian in namliam tho tho dawn kan ti a, thlai thar panga ah rate kan fix a ni. Hei hian hemi a pel thla tur hi a dang ta tlat a, chuvang chuan kan rep hi a tha hret hret turah kan ngai a. Eii hei support price ah hian kan inseng takna a kan hloh hle pah kan ngai a ni. Hospital hi lo awm ngai miah lo ni se party pakhatin kan sorkar chuan hospital kan sak sak ang cheu nga inthawh ve ngai lovang, doctor leh nurse kan ruai anga a hlawh pawh kan tum vek ang. Khum pawh kan lo dawh sa vek ang, chaw pawh kan lo peng che u, puan thuah pawhin rian ken a ngai lo ang ti ta seng. Khatiang em em a sorkar inseng so kha chu theih lo ang kan ti anga kan awih pha lo mai thei. Amar chu welfare state chuan chu chu a ti a ni. Sikul te pawh min sak sak a, zirtirtu min pe a, a hlawh min phut lo, sorkarin a tum mai a ni. Chuvangin thlai tharah pawh kan mite ipte pawisa a luh a, kan per capita income a sanna tur a nih phawt chuan, Kan lo hlauh a nih pawhin hei kan hle pah kan chhiar hrih a, kum tam tak chung kan lo vavaipui DIH dah tih te, thlai lu man tih te, vawini-a a tak a lo thleng ta hi kan lawm tak zet a, Pathian malsawmna a tlingin kan hria a, Mizoram chu Ginger Capital of India-a te puan kan lo ni ta a. a processing unit te pawh hei a lo mawm ta ṭuam ṭuam a, tapchhak technology te eh eng nge ni rapchung technology te Mizo pa siam ngei hmangin kan han bei chho va, chawthing a thar tamna hmun ah hian anmahni hmuna slicing leh a tihrona an tih theihna turin tam zawk dah te kan tum leh mek a ni. Amaherawhchu a retah hian kan farmer te pawh kan society te pawh e an tuar fei a ngai ve a, tunah hian a hralhtu tur kan farmer te tan hianin eng anga tlawm pawhin hral ila sawm ngau tho an dawn avang hian e a ret sang tur zawng hian sorkar sum sen tlemna tur zawng kha min ngaihtuah vak pui lo anih pawhin an chan kha hek tlat lo mai ni. Tin a leitu te hianin thuruala mi nep tlak dan hian ngaihtuah char char a chuvang chuan Mandi te nen in connect in tihian Ehh, a manah hian tlawm deuha hral hi kan han phal bik lo va tiang chuan kan han tisang hret hret a, chumi a nih avang chuan hmun khatah rual vek te hian kan han la thei lo hrih chu a ni a, hengah te hian ahh kan tawrh tlan hrih te pawh hi kan inhuam a tha viau in ka hria a, tin nikum lama kan lo experience tawh a lei tu tena a man an bat sak thin ang kha. kuminah hian awm leh tawh lo tura tla tan kan lak a ngai hle a, tin godown leh warehouse te pawh hi mamawh tak tak hian la awm a, hei hi identify a tha ka tia entir nan dar zo angah te chuan an lo thar ve teuh a, amaherawh chu tuipui leh ah sawnin pick up bak a kal tlang thei tlat lo mai a, tin motor kawngin a chhun loh khua sawhthing thar ve si te an lo awm a khang kha. A rual vek hi chuan a tih theih tak tak lo a, Siahaa te pawh DC Building hluiah an dah khawm a, saw sawn hmang reng thei dawnin a lang lo va, warehouse an mamawh a ni. Chutiangin Lawngtlai lam te pawh eh khatiang a hla deuh eh a hralhna hmun hla deuh leh khatiang kha mi rual a ke an pen ve theihna tura theihtawp chhuah hi kan tih tur a ni a, theihtawp kan chhuah zel dawn a ni. Tin, Society member ni lo ta hi chu leihsak kan awih lo va, tin, Society member te pawhin sorkar lei hun an nghak lo va, an mahni thu an lo hral a nih chuan an mawhphurhna ania support price an claim thei lo vang tih kha a ni mai a. A kawmin chiah chu kan sawi anga se sih khuah khianin mi pakhat zirtirtu a awm a, Burma sawt hi a ngahlei khawm char char reng a, min ti hming chhi a ni khi khian a original posting ah. dah nghal vat chi te pawh a nih ka ring e. Khatiang khan dan ka la lo che, Mizoram thar chhuah ni lo, society member ta pawh ni lo, lo ti ve trauh tum hi kan awm thin a. Tin, SCC ah hian admin course te an awm ve tak avang hian Sum te kha han chalai ve tur awm dawn a ngaihna thinlung tunhma ram hlui ziak kha hei hi a awm avangin hotu nuih inchuhna te pawh a awm a ni. A hmun phei chu ka sawi lo vang, chungah chuan hotu nuih inchuh deuhna te pawh awm a, hlawk dawn a khe tlat te hi an awm a, chutiang kan kalphung a ni ve lo tih hi kan SCC zawng zawng leh kan Society ten an hriat a thain ka hria a. Tin, e, tunah hian a ruling party a zpm ngeiah pawh hian ramhluizia la cham bang hi e, a awm a, e, ka zep lo. A chhan chu tun hma khan NLUP a nia maw, SEDP a nia maw, dawng turin ruling te an thu em em a, unit list a awm a, group list a awm a, VC list a awm a, tikhan, Party mi ni lo chu dawn theih ni lo a, fee te pek ve zet te a lo ngai a, chutah pawh a rinawm tak tak lo an tih chuan an paih leh mai a. Khatiang khan tunah hian khaw thenkhatah chuan kan unit te pawh hianin khami rilru pu a intih thu deuh tum hi an lo la awm ve a ni. Hei pawh hi kan sim tlan a tha khawpin ka hria a. Lianpui te pawh kha kan han sawi a. Pu Ramthanawia kan member zawm tak bial kha tuten nge Lianpui khuaah khian Burma chawhthing lei tral tum an hming pawh kan hria eng party nge an nih pawh kan hria motor number pawh kan nei nia heng hian heng ramhluizia pu ho hian sorkar policy kal tluang tur hi min ti khaw lo va tunah hian party dang atanga mi Sawhthing hralh tam tak tak te a list ka nei a ni. Zpm ta chauh a nih loh zia chu khilai khua pawh khi a ni. A mimal te te pawhin an hralh zat ka sawi thei vek a ni. Chu chu a nia, khatiang khanin tha taka dik taka kalpui kan tum a. Tunah hian Khuangleng SCC-a ringawt khianin Neramak ho te nen atang rual a, Kan han tih hian cheng sawmthum pahnihin tunah chuan kan hralh hrih a, Quintal sanga za sarih sawmthum pahnih khi lai SCC a ringawt khian an hralh hman tawh a, chu chu nuaih za sawm rial leh pathum chuang man a ni tawh a ni. Chutiang chu a ni a, tin, sawrkar hnathawk tha te hi an hlu hle mai a, DC tha te, DAO tha te, Aa khang staff tha te thahnem ngai kan neihna hmunah hian kawng ro a su em em bik a a lawmawm hle a ni. Tiin kan rama kan potential area phura te cham dûr te hi kan ngai pawimawh a marawh chu a hmun hi a la tlem hrim hrim a tunah hian mirsak ten satellite survey, A ram pum min neih sak a an zo fel chauh a la nia. Chumi atang chuan heng kan potential area hi chu nakina kan buh kan chhek in hmun tur tak tak a ni avangin theihtawp rawn chhuah zui kan tum zel dawn a ni. Tin, Health Department ah hian han lut ta ila e, kan Revenue Expenditure a sang mang e tih kha kan rawn sawi a, a dik a. Health Department-ah hian kan Revenue Expenditure hi a sang lo thei lo va, a chhan chu Sasky kan dawng tha tlat a, kah kha kan leiba lawmman hmu khawpa kan tan chhoh avang hian kan leiba kha khan a tipung lo thei lo a, marawh chu leiba tha chi kha a ni a. Tin, hemi New Pension Scheme-ah hian thla tin hian sorkar hnathawk apiang hi hundred percent kha kan tumsak char char ta a ni. Sorkar tan New Pension Scheme hi a hek bik a ni. Nakin kum sawmthum hnua an pension hun a pek tur ni seng chuan khata kan pawisa kan pek chhuah loh kha, kan save a kha investment ah lo hmang chho zel ila sorkar chuanin tangkai takah kum sawmthum sawmli dawnah chuan a hmang thei a ni. Mahse tunah chuan thlatin hundred percent kan chawihpui ve zel kha a ngai ta a, hengte hianin kan revenue expenditure hi, a ti sang lo theih lo a. Tin, Health Department-ah hian hna kan hriat hnem em em a, post thar fill up kan ngah em em bawk a. Ih, kan ngaih pawimawh em avangin hei hian pawisa a ei hek viau va, tin pension te lo ni a. Tin, eh, hemi March hnuaih hian ICU leh a eng nge ni a khatiang khum han tih te, khatiang chi hrang hrang equipment te, khawl te kan lei nasa em em a, hei hian kan expenditure a ti sang lo theih lo a ni a, tin, kum tin hian loan ruhna hi a interest kan pek ring a ngai a, tunhma atanga sorkar hmasain loan an lo lak te a interest pek hun a lo thleng a, pek zel a ngai a, a then chu kum sawm a rul tur te, kum riat a rul tur te, sawm pahnih te, kum sawm panga rul tur te an ni hlawm a, khami a rul hun kha a lo thlen phei chuan a interest chauh ni loin a capital nen rulh a ngai thin a. Kum tin hian kan budget a khatiang kan ruh ngai tur kha kan rawn ziak lang ta ziah a, hei hi chu a cumulative kha ania vang khan a tling khawm ania vangin hei hi a tam tial tial ve ve lo thei lo tih kha kan hriat a ngai a. Tin, mahnia kan sawi devolution of taxes tun financial year kal laiah hian vaibel chhazah sawm li leh pasarih point pathum pariat, Kan dawn tura kan ngaih. India rama tax a tlak niam tak avanga state zawng zawng a rual khai tak a, min tih tlem sak avang khan Vai Hmelchazah sawmli pasarih kan dawn tura kan ngaih kan han dawng lo te kha chuan min nghawng viau bawk tih kha hriat tur a ni a. Tin, hei kan ADB lawn lo thi tawh hnu kan Minister leh thawhpui ten han ti nung leh thar thei te hi a lawmawm hi ka ti em em a. Kan hriat angin Health Care Scheme ah khan inziak lut duh pawh an awm bar tawh lo va, pawisa hmuh tur a awm lo vang khan tun erawh chuan tun thla ni sawm paruk kar leh thawh ṭan anin ka hria. Chhun recess laiin darkhatah Max two point o hi April ni khat aṭanga hman ṭan turin kan launch leh dawn a ni. Tah hianin. A hmain kan dinhmun kan insawhnghet tawh zawkin kan inhria a lawmawm em em a, tah chuan mla zawng zawng te pawh kan sawm chu ni lo tel turin Aris Hospital hi mitnge ka hmu ah chuan then zawl te saw min an pan nasa em em a ni, a thlawn a nia vang hian hei hi chu ah pawisa pawh reng lo deuh ila tichang tlung zel thei langin mipui tan a tha em mai a, a lun hle hlawm a ni tih kha. Kan sawi duh bawk a, tin agriculture lamah khan fertilizer chungchang hi kan sawi leh lawk duh a, tunhma zawng zawng khan fertilizer hi district khatah ah nge ni a licence nei khan awm a ni, chu chuan Kuata, Nea, Gauhatia tang te'n an zuk lip ta a, an district ah fertilizer kha hralh ta lovin an tlan tlang ngar ngar a Zokhawthar ah smuggling in a kal ral a ni. hmanah press conference bawk a ko vak tawh a ni Congress sawrkar lai khan khat atanga daih tawh a awm kha a ni a, a nihna takah chuan an district ah an hralh tur a ni a, an dawrah a rate pawh an display tur a ni a, sawrkar rate ang khan an zuar tur a ni. Farmer ten fertilizer lei tur an hmu zo lo a vang em em a, a awm chhun pawh a rate a to em em a ni. Khang smuggling a an lo hralh tawh zawng zawng kha. Kan farmer te hian hmang tangkai ni se, vawiinain kan production a sang tawh ngawt ang. Lem hletna avangin kan farmer te kan ti reh thei a ni. Chuvang chuan kan sawrkar hun chuan hei kan ti reh ang tih hi ka tum lian ber te zing a mi a ni. Hei hi a dik lo a ni, kudam pawh nei lo, retail a zawrhchhuahna tak tak pawh nei lo, enchian pawh dawl lo va ni. Tunah chuan hei. Eh, enge ni? PSU kal tlangin department hian an ti chhoh ta a, kan farmer te pawh an chan tur pual an chang chhoh theih tawh turah ngai i langin eh, thil lawm awm tak a ni. Amar chu huaisen a ngai khawp mai, mi tam tak pawi sawi a ngai a ni. Tin, Ling Road hi eh, a laina tur hi kan inpe hnem viau tawh a, Amarawh chu hna an la thawk ngan meuh lova. Tun atang hi chuanin khawlaia side drain hmuh tur pawh hi kawnglaia side leng drain hmuh tur pawh hi tlem deuh te tual tual emaw ni aw ka ti. Kawnglaia hian side drain te awm tlat hlawma buai thlak khawp a ni. Tin irrigation-a Pu Roberton-a ngaih pawimawh kha dar lak tha a tha ka ti khawp a khu khu. Irrigation department kha ahh. Estimate siam turin kan inhrilh tawim kho ka ti a, estimate han awm phawt sil angin khukhu chu mi tam tak tan an thaw hawk dawn a ni. Fur laia khua a tibuai an in te rawn chim dawn mai thin zawng zawng te khu a dik lo a, an an lei let a ti chhe viau zel bawk sia. Tin tuikhuah khuarem changa hi pawh hi. ah tunah thut phei chuan kan ti thei lo anga Maura chu tih theih kan tum anga engtik hun ah maw chuan kan la tih theih kan in ring a, hei kan sum sa eng miah lovin Brahmaputra boat te nen atang rualin khitah serchhipa te pawh map lui kan han khuap chho dawn a, tin Ngurlenva par te pawh chutiang chuan kan han ti chho mek zel kha a nia a lawmawm viau a ni. Ah a tawp bera kan sawi duh chu Serchhip Hospital. Chungchang kha kan Chief Secretary Pi Renui khan Power Corporation Chairman kha Batchmate a lo nia vang khan crore sawmhnih pakhat min dil chhuah sak a, sorkar hmasa hunah khan kan lawm hle a. Amaherawh chu hna kha thawh tan kha a ni ta lo rei lutuk a. Tichuan, an han thawk chho ta a, khami crore sawmhnih pakhat ah khan crore sawm pariat chauh kha a tak tak a hman theih tur chu a ni ta a. Chumi mil chuan estimate an lo siam a, kha kha serchhip khawpui mamawh a pu hruk lo a ni, kha khan in serchhip hospital te chu Pu Nehruana a rawn hawn kha a nia, Jawaharlal Nehru Memorial Hospital tih kha a ni ngat a ni, a upa ber pawl a ni. Mahse District Hospital-ah chuan kum kha chen Chief Minister bial ni si ah chuan Hospital nei chhe ber te zingah an awm tlat mai ni. Chuvang chuan kan ngai pawimawh a, khami CSR atanga tih an lo tum a kha chuan parking pawh a awm lo a ni. Chuvang chuan kan siam that tir leh ta a, parking awmin a design te kan ti tha leh ta, change of scope a lo ni a, ah phalna zuk lak leh te a lo ngai a, a ki kawi kha tam em em a. Tichuanin Crore sawmruk ngawr vel kha mi bakah khan kan pek belh a, chu chu a la sak tan thei loh deuh hlek a, a hma a a hmasa tura kha an sak fel phawt loh chuan a main building tura kha hna kan tan thei lo ni tunah khianin kan tan thei tep tura in ngai ila. Hemi pa kan sawi zawk duh chu. Nan Works Department tena project lian deuh mai an lo khawih ve hian SA pawh an nei si lo, JE pawh an nei si lo hna vil tur kha Contractor hian a en em em a ni. Hnain a tuar loh thei lo. Chuvang chuan Monitoring Committee te kan tir chho va, an en dik a. A PWD a pe mai teuh heti chuanin engah mah kan in chanchhuah dawn lo kan ti a, tunah chuan. PWD-a a lut tawh a, Serchhip DC-in a lo monitor reng bawk a, hna a kal tluang leh tan tawh a, a puitling chho mai turah kan ngai a. Eh, nan Works Department tena Works an han khawih hian khatianga Supervise theitu Engineer leh Technical mi an nei loh hi chuan aah eng nge ni, Project Monitoring Unit an tih PMU tal hi ruaichhawng sel angin, khatiang thiam kha an ni khan department aiawh in lo enkawl sak se la, chutiang a kan kal loh chuan eh kan zawh loh nghawng kawl kan bat dawn a hna in a tuar dawn tlat mai a hei hi department zawng zawng pawh in lo hria i lang in eh thawh khathiang ve tho va nan works pawh khan heng consultancy firm te hmang hian a theih tho va amarawh chu ava monitor tu tura supervise tu tura kha Department in mithiam kan nei miau lo chuan a PMU te kha rawih chhawn hi a thiang a, chutiang zawng tala kan kal chu a pawimawh in kan ring a chung chu kan sawi pah a ni. Awle pu Speaker, heng kan han demand pahnih te hi kan za vai in lehlam lehlama mi ten tha kan ti tlang a, lungrual tak in kan pass thei dawn niin a hriat a, a lawmawm ka ti hle a ni, a lawm e.